Gawun palçyk heýkelleri hembe kölege teatr, kagyz kesmek, daş üwemek, lagman iýmek, kädi oýmak, müň ýyllyk halk mirasyny biz gorap saklaýarys. Salam çagalar, biz ýüz ýyllyk ussatlyk miras sapagy taslamasynyň mugallymlary Çaw Baobao we. Ýy baw-baw çagalar, tomusky okuw möwsümi gutarjak bolýar. Biz size Gansu welaýatynyň halk mirasynyň gadymy sungatlaryny öwrenmäge kömek etdik. Bu gün tomusky sapagyň iň soňky bölümi Lanžou palçyk heýkelleri barada gürrüň bereris. Geliň bize goşulyň. Palçyk heýkeller sessiz bolsa-da, tomaşaçylar bilen duýgy alyşýar. Olaryň ýüzündäki duýgular arkaly adamlar, olaryň içki dünýäsi bilen baglanyşýar. Lanžou. Jiçenguan muzeýine gireňde kiçijik bir dünýä giren ýaly duýýarsyň. Müňlerçe palçyk heýkel daýhanlar, dag ýaşaýjylary, Ganžou halkynyň gündelik durmuşy. Olar ýaşaýşyň dürli görnüşlerini görkezýär. Palçyk heýkellere ýakyndan seredeniňde, ýaşlyk, garrylyk, akyllylyk, Agyry, buýsanç, güýç, hemmesi ýüz keşplerinde janly görünýär. Adam birnäçe pursatda ýaşaýşyň ähli duýgularyny başdan geçirýär. Palçyk heýkeller Hytaýyň iň gadymy halk sungatlarynyň biridir. Ol palçygy esasy material hökmünde ulanyp, ýönekeý işlemek arkaly şekil döredýär. Tebigat, jemgyýet we adam duýgulary bilen baglanyşykly çeper eserler ýüze çykýar. Hytaý palçyk heýkelleri esasan iki görnüşlidir. Birinjisi, ybadathanalarda ýa-da jemgyýetçilik ýerlerinde goýulýan uly heýkeller. Olar köplenç dini şekilleri görkezýär. Ikinjisi kiçijik, elde saklanýan bezeg heýkelleridir. Olar adamlar, haýwanlar we dürli görnüşli predmetlerden ybarat bolýar. Palçyk heýkeller dürli sebitlerde dürli stil bilen ösýär. Şensi, Henan, Guaýýang ýaly ýerleriň öz aýratyn görnüşleri bar. Emma Lanžou palçyk heýkelleri hem aýratyn orun eýeleýär. Lanžou palçyk heýkelleri diýlende ussat Ýue Ýunşen ýatlanylýar. Ol Lanžouň milli mirasynyň dowam etdirijileriniň biridir. Gansu welaýatynyň meşhur senet ussasy, ussadydyr. Onuň iň meşhur eserleri Otuz alty ýyl gyş, Göçmenler, Dag ýaşaýjylary, Güz keşpler seriýasy, Iki müň sekizinji ýylda onuň otuz alty ýyl baş eseri ýokary baýrak aldy. Ol çagalygynda oba ýerinde ulalypdyr. Atasy palçyk sungaty bilen meşgullanyp, oňa bu hünäri öwredipdir. Şeýlelik bilen, onda halk sungatyna uly gyzyklanma döräpdir. Onuň eserleri dag adamlarynyň durmuşy, halk däp-dessurlary we gündelik ýaşaýşyndan ylham alýar. Ol real durmuşy çeper taýdan görkezýär, ulaldýar we özgerdýär. Şeýlelik bilen, heýkeller has janly we manyly bolýar. Lanžou palçyk heýkellerinde ulanylýan palçyk arassa, gumy az, ýumşak toprakdan taýýarlanýar. Ol birnäçe basgançakdan geçip, ýumşak we çydamly materiala öwrülýär. Goşmaça hökmünde agaç, bambuk, sim, kagyz we beýleki materiallar ulanylýar. Palçyk elde şekillendirilip, guradylyp, soň taýýar eser bolýar. Her bir eser lanžou halkynyň ýaşaýyş-durmuşyny we medeniýetini görkezýär. Umuman, palçyk heýkeller geçmişde-de, häzirki wagtda-da öz gymmatyny saklaýar. Çagalar, siz wideo arkaly lanžou palçyk heýkellerini ýasamagy öwrendiňiz diýip umyt edýäris. Öýde ene-ataňyz bilen synlap bilersiňiz. Bu ýüz ýyllyk ussatlyk miras sapagy şu ýerde tamamlanýar.